Aa, nengaki ende engiya minto mwanyagete inga ase mwabeta kobabori na ritongo mochoche, gose masoge, ng'aki ogendererete, ng'aki mogendererete buna mwanyagete inge mwamogusie. Mbuya mono ase onya gotoitona ase okorigereria eke oro kimang'ana eke ekerenta amang'ana nyomba, erinde tonya gotebania. na komanyania, na goitona, na korigia ayatorengete intwe buna mwanyagetinge. Ase rituko ria reero ntaete tokwanere ebigendererete bibwate emesingi yabo gose oboroso bwabo, bibwate engako yabo gose engekero yabo, Ase ekegusii, amang'ana nare agendererete igoro y'ogokorerana bono iga, ase egusii, egento ekeene nokoma, ogokorerana ninki? Ogokorerana nogokireka amabe. Ogokorerana nogosansora na gotoroba amabe. Ogokorerana nokorigia eng'encho yogotwara obotoereru korwa ase ebinto gete biakorekanire birarete emechando ase egesaku. Nabo ekoba ase amaiga, gose ase erieri, gose ase amate. Ogokorera nakwarenge ogotanga. ching'encho gete chiabete nchiirorwa gose nchigenderera. Na ekero egento gete kebetwe otakoreraneti into mwanyagetinge, nabo gekonya kogoaka nkwamanyana nakio, naende ebatebete na igo gekogenderera goita ekiagera igo gekoba emuma. Ekero etang'unche yabeire omochi, iga ere yakoreranwa. Chitang'uche nechinyinge chikoba emechie yaito, chitang'uche chikorwa ase amaremo, chitang'uche chikorwa ase ogoakwa kw'amakwa, chitang'uche chikorwa ase ebi togokora bitabwenereti, chitang'uche chikorwa ase oboiri, ne chitang'uche chikorwa ase ebikoro biaito. Igo bono intwe buna mwanyagetinge, intobwenerete tomanye Gochia ime, inki gekoera abanto bagokorerana? Ekiagera nonya nebuku, onye some buya buya, neye Abayahudi ee, lakini nebwate ebi abanto ase bagokorerana bakonyenya ching'ondi, ng'a erinde gosansora ekibe gete. Gusii bono iga, ebinto biabeireo ang'e bitato bibere. Bikogokora tokwanere amang'ana aya ogokorerana, tochakere endemero. Ritang'ani, Ekero togokwana igoro y'endemero, nigo togokwana igoro ya inheritance, yaani igoro ya tata na oboremu bwaye. Egento egetang'ani, egento egetang'ani, goika toinyore ng'a Boremo mbwarenge bwa mosacha, oboremo obwarenge obw'omokungu. Igo ng'aki nateba, Ekero omogaka akoreta abanto baye, akoreta nyamesanchu, akoreta mobuchaibu, akoreta bisieri, akoreta nyageita, goika omanye iga, nendemero goika egende bo. Onye tokonyara konyebeka bo, tobareta. Omogusii nakebegete boronge. Bono ase endemero ebinto mbirobwo buna ogot ekero omonto asirire ing'aki agotindekwa. Ebinto ebi bikobwatigwa mpaka bono, naende bitabwatiri buya biaretire chisegi chinyinge. Chisegi ng'aki chiacha, abamura batakire amaremo batainyoreti kegusii ng'aki kiare koreta amaremo ayio. Abanto batakire amaremo aya batainyoreti amaremo aya naki are gocha. Buna bono okonyora abanto bande baganeiri abande ogokwa. Bakorigia mpaka enchera y'okobaita bakwe, ng'a erinde baire oborimo. Eyio netang'uche entang'ani. Ekero okorengerereria oyomino bobe, otagete komoita akwe, erinde oire oborimo. Ase engencho oroche in succession, gose ekero bogocha korwa egenderema eye, ng'a naye noo okorete ki? Noo ore ime igo, bono otagete akwe, erinde oire. Agwo, eyio netang'uche, na itakuua wewe. Mwarorire abanto bagoitwa, gose kwanyora omotakanwa otigaire omochie, bamura bamwabo omogaka oye bamanya gochaka komomigaa, bamomigaa, bamomigaa mpaka bamoseria. Tobwate chikesi kotini. Ase ki? Ng'a gwachete okareta ekerentane, ekerentane ekio, naende rieta erio ndiare nkerentane omanyete na ekemeru, ekerentane ekio bono motagete keire oboremo bwaito, karuga aa, ntokomanyeti, yaani ekero omogaaka oye asira, Nario ebitina bigochaka omochie, nario ebururu egochaka omochie, egurubu embe. Echi nechitang'u chi'abamura aba. Naende ekero mogokorera omotakano igo, ebirecha bikobabwatia, naende insa chinde gwakwa atarakwa. Aya nayaroo. Amang'ana aba bonsi are ase omwana omoiseke ometienyi sita arutwe egesima ime. Inche ngoakera abanchari baria eamate na erieri ri'omochie oria mbuya mono ase okoinsist ase ogoteba ng'a tiga tobwati ekegusii. Amang'ana ayio iga akorekanete ekegusii naende. In future you will see the repercussions, the repercussions yaani amatokeo yaani ekegochia koba ase eng'encho ekegusii kiabwatetigwe. Na ekegusii nekiya ekiara nkeri kong'ainereria, nkianya kong'ainereria, ngekong'ainereria. These are spirits and spirits are beyond your comprehension yaani. Birecha tobirochi tobimanyeti, lakini nobibwate naende mbiro, naende nabio bitorendete naende nabio bikogera kera rituko rikobokwa na rikoboka. Bono keri kiaba, abanto b'eria eri gose b'eriiga gose baria barengeo bonsi pi, gosiba amache aria, keri nekegusii. Kobwata amaroba nekegusii, na koruta embira nekegusii, goika kebwate onye oroo oria okorete ekebe eki goika kemobwate matuko make igo monyarore. Inki abanto bagwakera egekamago? Egekamago igo ogwaka ekiagera aye noyomwabo oria nyagosira. Onye tori oyoye, ika ase amanyinga togoaka gekama gekio. Ase amanyinga, amanyinga nabwate chinchera chiaye na ebirecha. Naki togokorera, naki tokorigeria emingichi emwamu twarigi nembori engandabu, maambia, emingichi marogoba.

Tochitorobane chitwabere chigende. Embori embiriamete neyekoreta omorembe na obwanchani ase abamaiga ase erieri ase amate. Iga ebi bibere, tindi koenda deep into What is supposed to be done? Lakini ebi bibere goika bikorekane koreta omorembe omochie, ekero mwagosire enchera gete. Omonto omwake egekamago ebinto ebi mbibwatie, omonto omoe esoe ime ebinto ebio mbibwatie. Naende nabo bigotorobania Omochie bw'Amakonyora oborema gete bwachire omochie, nabo bokoba oborema bw'obongo, gose bobe oborema physically, gose obobe oborema chi chindu omonto akonya gokwa endurume, mokomanya omonto orenge buya pi ochaka gokwa endurume, omonto ore buya pi ochaka konyora abana Bara buna omoe, abana bataikeraneti. Aye onsi ekero okonyabwatia ase omogusii okonyora na goika egento kere getaratorobwa, goika egento kere getarakoreranwa. Egento kende kiabete gusii kero omonto aroche naende aroche nkeri na eamate yaito nero korwa bomache ogaria. Omogaka omonene osikire sana gusii obogoret obogoretu nonya na oborai osirete, okare gotindekwa Kamulu. Lakini ase engencho y'abanto bamwabo bamenyete nabarabwo, naende ase engencho y'ogososa na okong'usororana, amate eye techieti koigwana na mong'ina oye, nabanto baye, nabasani baye, nabana baye. Eke negento ekebe ase omogusii. Eki nateba nekebe ne inki, ekero omosubati akoretwe omochie, omong'ina akoretwe omochie, iga akoretwa oba part and parcel of that community. Ekero ogwesoso ogwesorora korwa oo, buna aye bono naye ekemanyi, kwamanya gotama na abana, bana baria mbari bao, abana baria nabe community, Kane iki engaki okore na egento eke kwakorete netang'uche, eh, kogicha nabanka mbeba konye barosirie oboina, oboina gose embera eria goika ekoreranwe, erinde omoika oria ekerecha ki'omogaka oria getiga reka nabayire omobere. Eki nekegusii. Ntokoenda gochia ime. Igo ntagete abagusii baminto moinyore ng'a kera egento togokora nkebwate attachment. Timanyeti mbarenge abasomete egetabu gekorokwa Attachment to the Moon. Intwe buna abagusii itobwate attachment to the soil. Na kera ekero togokorerana goika onyore na igo totachete nse riroba. Igo ogotacha nse riroba ekiagera econnection ya amanyinga iga are riroba into ne riroba, ne riroba connects us to the environment and the universe. Monyigu gose? Eh, intwe igo tore part of trees and flowers and animals na kera egento, and that one is seen ase riroba, igo ntu namaroba noho tomenyete, namaroba naro ntwe, spirits rotate around here, ebirecha noyo bire iga bikonya ko rotate, bikonya gotoerera, bikonya gotokorera ebirecha ebibe na ebirecha ebi ebiya, ebibe na ebiya, na omonto akomenya kabere, iga akomenya Ekerecha naende omenya physically iga buna ondoche practically. Igo nobwate ekerecha kiao kegocha gosumbua onye gekoba mistreated gose kegocha kogokia onye gekoba treated well. Igo tiga gokorera mwanyabanto onde bobe okagete buna naye okare. Ng'a bwanchimbwa amaiso

Bakoreta evil eyes, na birobio nkorosigwa bire biaba. Ebinto nebinge ase abagusii bibwate spiritual phenonemons buna enkoba. Enkoba teri goaka mochie bosa ase ekegusii. Ekia omaete enkoba is nature, is the universe. Igo ekero egocha goaka omochie it is bringing some information because we are attached. Will you understand these mechanisms? Imonyigu gose inwe buna minto mwanyageti inga abagusii, ekiagera ngokwana egesongo eki geke so that you connect, yaani obwatanie amang'ana aya nayio kwarorire. Bwebori na nabo gose kare iga na igo nonya nekero tore nywomo goika tonyesike, goika tosike nywomo. Momenye nomonto emiaka emerongo ebere na etano gochia igoro, gwaikire emiaka hamsini gochia igoro, abana bakorire chisukuru, omanye gochaka gwesosora korwa ase omonto oyo tekonyarekana. Kerecha kere ime yao nekere ime yaye keria mwaberire amo emiaka eye yonsi, ngegokoa, ngegokoa bosibore. bw'ogwesibora ochie gokora mekoono itakugonga, na bwancha notancha. Kingokwana igo nindoche eki ngokwana gusii. Igo minto mwanyagetinge, tiga twerende korwa obotang'uchi obo oboko oboke bokare gotoretera obomuma totaigweti.

Moigwete, nemuma. Bono ki kwayekorire? Iga egwatia, egwatia, egwatia, mpaka ase egocha kogokora fiu, and it will clean you from the face of the earth. Yaani aka generation kao kaere na gento ngekaiyo kebe buna kwebwa. Bagusii baminto, eanche bwanchwe. Bagusii baminto, twegere ching'encho, chingako, Chimbu, ne chinsoni, na emegiro, na oboroso bw'abanto baito, ng'a erinde ase togoeteria na goteria, ase togoeteria na goteria, kwanyana twarosiri bwango na mbero chiangabi botaraira. Tiga monya gosesenigwa na konya korigereria Enogo TV, twanya gosemania ekiagera obwate semi asemi omwabo. Mwarimu bino nyambane.